il-wax, kif nużawha, għal xiex nużawha, ħa nkun qed nurikom ukoll eżempji u anke kif tapplikaw il-wax, x'tagħmlu wara biex tippreservawha, x'tagħmlu bil-bniezel wara li tkun użajtuhom u ħafna affarijiet oħra. Imma qabel kollox, jekk għadkom m'għamiltux subscribe tal-istazzjon tagħna, taċ-channel tagħna fuq YouTube, nitlobkom li taħt dan il-video hemm miktub subscribe, Tidħlu mill-account tagħkom ta' YouTube ovvjament u hemmhekk tagħfsu l-buttuna subscribe. Kif qegħdin tinnutaw illum il-video huwa bil-Malti biex inkunu nistgħu niftehmu aħjar ħalli nkunu qegħdin nirrispondu l-mistoqsijiet tagħkom ikolna ħafna mistoqsijijiet fuq il-wax x'jagħmel eċċetera u f'dan l-episodju tal-lum ħa nkunu qegħdin nirrispondu dawn il-mistoqsijiet. L-ewwel mistoqsija, għalfejn jintuża l-wax u għalfejn għandna nużawh u fejn m'għandniex nużawh? Mela, ħa nibdew bl-ewwel mistoqsija. Għalxiex jintuża l-wax? Primarjament jintuża għal żewġ affarijiet. Waħda biex nippreservaw l-għamara tagħna li nkunu għadna kif sbajna biċ-chalk paint, biss infakkarkom jekk intom tużaw iż-żebgħa tal-fren sheet furniture paint kif nagħmlu aħna, jekk tużaw l-alfresco jew il-lazy range m'għandkomx għalfejn tużaw wax. Mela, l-ewwel ħaġa għax il-lazy range diġà għandha x-xemgħa ġo fiha, allura m'għandkomx għalfejn tapplikawha. Imma jekk tużaw l-original range li hija l-artisan range, bażikament huwa ċ-chalk paint kif nafuh tradizzjonalment, hemmhekk ikollkom bżonn tissiġillaw dik iż-żebgħa biex ovvjament tiġi waterproof u tkunu tistgħu tnaddfuha u ma tinbarax eċċetera. It-tieni raġuni għal xiex tuża x-xemgħa hija biex toħloq effetti. Mela, l-effetti tista' tużhom jew bil-coloured wax li diġà hemm eżistenti li tistgħu tixtru jew inkella tħalltu ż-żebgħa mal-wax. Tħalltuha qisu fifty fifty biex intom tkunu tistgħu toħolqu effetti pereżempju ta' blending jew inkella effetti eh, differenti. Barra minn hekk, ħafna jisaqsuna x'tużaw wax. Mela, aħna nużaw il-wax tal-Frenxix Furniture Paint u r-raġunijiet huma varji, waħda minnhom hija li ma fihiex kimika. Ħafna drabi jkun waxes differenti ta' ditti oħrajn meta tiftaħ il-landa jkun fiha ċertu rwejjaħ. tal-friendship ma fihiex irwejjieħ allura iktar komdu biex taħdem biha. Barra minn hekk hija qisha butir, jiġifieri aħna mdorrijin bix-xemgħa li tkun vera iebsa imma f'dak il-każ m'għandekx fil-każ tal-waxes tal-friendship ix-xemgħa hija letteralment qisha butir, u wkoll tieħu pjaċir tħossha ma' idejk, jiġifieri ma tdarrsekx. Imma dawk huma primarjament ir-raġunijiet għalfejn użaw din iż-żebgħa. Ovvjament, aħna nbigħuha fil-ħanut tagħna, imma kull proġett li nagħmlu biex noħolqu ċertu effetti nużaw il-wax. Il-favorit tagħna minnhom minnhom kollha huwa l-Browning Wax, bażikament joħloq effett differenti joħloq ukoll aging effect, imma din ħankunu qegħdin nitkellmuha eh, ftit iktar il-qoddim. Ħafna minnkom jistaqsuna kif tapplika il-wax. Eh, bażikament ix-xema tista' tapplika b'mod differenti l-iktar wieħed b'saħħtu bħala applikazzjoni huwa li tuża l-pinsell apposta. Dan huwa pinsell maħdum apposta għall-wax, ix-xagħra tiegħu iebsa, allura inti meta tkun qed tapplikah tkun qed tapplika qed tagħfas ix-xemgħa ġoż-żebgħa, u b'dak il-mod inti tkun qed toħloq iktar effett u l-wax jiġi iktar b'saħħtu. Imma tista' tuża wkoll sponża, ħafna drabi jkun hemm min juża jew sponża li taħsel karozza biha jew inkella sponża li taħsel il-platti biha u tkun tista' tmexxi kif trid u kif jogħġbok. U mbagħad tista' tuża wkoll anka ċraret, jiena nuża daw it-tip ta' xugamani li jkunu xi ftit fluffy u b'dak il-mod eh, tkun tista' anka tafas u tidħol fid-dettall. Ħafna drabi imma din iċ-ċaruta nużaw wara li nkun użajt il-pinsell biex inkun nista' nneħħi l-eċċess ta', ta, ta wax li jkun hemm fl-uċuħ li nkun qed napplika fuqhom. Ħafna minnkom jistaqsuna fix-xħin irridu nużaw il-xemgħa. Mela, ix-xemgħa dejjem tiġi l-aħħar ħaġa fil-proġetti li nkunu qegħdin nagħmlu u r-raġuni hi li wara li tapplika x-xemgħa il-wiċċ jiġi jiżloq. Ġifieri jekk inti tiġi biex tuża finishing coat pereżempju jew inkella żebgħa oħra dan jiżloq minn fuqha u faċli li ż-żebgħa jew il-finishing coat ma jaqbdux u tibda titqaxxar. Allura l-ewwel inlestu l-proġett kollu u mbagħad nagħtu il-wax fl-aħħar. B'dak il-mod inkunu qegħdin nissiġillaw ovvjament il-proġett li nkunu għamilna. Kemm jekk biex nissiġillaw biss jew inkella biex noħolqu effetti. F'dak il-każ li rridu noħolqu effetti u aħna rriduha iktar b'saħħitha, Jekk ħa napplikaw il-finishing coat u rridu ageing effect, jiġifieri li l-għamara tkun tidher b'xi mod jew ieħor antika, allura l-ewwel napplikaw il-finishing coat u mbagħad nużaw il-brown wax jew id-defining wax skont il-kulur li nixtiequ napplikaw. Dan jgħodd ukoll jekk il-wax inħalltuh bil-kulur, allura importanti li l-ewwel nippreparaw ix-xogħol kollu u mbagħad meta tiġi meta jiġi l-ħin biex nużaw ix-xema, ix-xema nużawha fl-aħħar. Nies oħrajn isaqsuna imma jiena għandi kelli biċċa mara żbajta eh, bil-chalk paint u siġillajta bil-wax. Imma qed tiddejjaqni għax il-kulur mhux qed joħroġ kif nixtiequ jiena. Allura nixtieq inbiddel il-kulur. X'tagħmel f'dak il-każ? Mela f'dak il-każ l-ewwel agħti ħasla tajba bix-sugar soap fuq il-wax, ovvjament ma ħeġrilha xejn l-għamara għax la hi diġà ssiġillata bil-wax, allura mhux ħa jkollkom problema li l-injam ħa tixxarrab, u mbagħad tridu tixkatlaw ħafif. Ġeneralment jiena nuża sandpaper tal-180 grit, jiġifieri n-numru Wara s-sandpaper ikun 180 u nixkatlaw ħafif. Nibdew ninnutaw li anke s-sandpaper tiġi qisha miksija bix-xemgħa. Dak ifisser li tkunu qegħdin tneħħu x-xemgħa minn fuq l-għamara u qed taqbdilkom mas-sandpaper. Kif kif tlestu l-ixkatlatura kemm tinsħu ftit u terġgħu il-proġett terġgħu tibdew il-proġett tagħkom kif tixtiequ intom. Ħafna jistaqsuna, imma jiena ra mara ma rridhiex tidher matta u jekk ħa nuża l-wax ħa tibqagħli xi ftit jew wisq matta. Mela din tapplika kemm għax-xemgħa u tip tapplika wkoll għal-lazy range tal-Frenchic Furniture Paints minħabba li fiha x-xemgħa diġà ġo fiha. Jekk tkunu tridu la mara tagħkom tiġi ħarira tleqq imma mhux gloss jew inkella semi matt ġast kemm toħloq dik in-naqra xin li meta jolqtu d-dawl jidher li hemm xi ħaġa qiegħda tleqq, kull ma tridu tagħmlu wara li tapplikaw il-wax u tħalluh jinxef tużaw jew iċ-ċarruta li urejtkom li bażikament hija hija din għax hija naqra ħarxa u torku fuq il-wax jew inkella jekk ma tridux tbatu daqshekk hawn dawn it-tip ta' materjal ehm, din hija qisha ngwanta ġifieri tilbisa u torok fuq l-amara biha. Meta tkun qed torok hemmhekk inti tkun qiegħed tattiva il-xemgħa ta' fuq il-għamara ħa tiġikom iktar b'saħħitha anke fil-każ tal-age range u toħloq dak in-naqra xien. Ġifieri bażikament intom tkunu qegħdin toħolqu wkoll effett ieħor max-xogħol li tkunu diġà għamiltu. Ġifieri tinsewx jew din jew inkella ċarruta naqra iktar ħoxna, xugamani tajbin, xugamani naqtagħhom strixxi biex inkun nista' naħdem kif nixtieq u kif jogħġobni. Ħafna jsaqsuna għalxiex il-wax jinħall. U f'dal-każ ħankunu qegħdin nirrispondu mistoqsija oħra wkoll fejn tidħol kif nippreserva il-wax li ma nużax. Mela, il-wax idub minħabba s-sħana jew inkella jibbies minħabba l-kesħa. Minħabba li huwa prodott naturali, allura dan jista' joħloq ukoll ċertu eh, nuqqas ta', ta pjaċir għal dak li jkun ħa juża il-wax. Mela, kif għandna nippreservawh? Għandna nippreservawh ġo kamra li hija room temperature, l-importanti li ma tkunx it-temperatura taħt iż-żero li fil-każ tagħna l-Maltin ftit diffiċli biex ikollna eh, temperatura inqas miż-żero u li ma jkunx fis-sħana eh, qawwija. Eh, għax fis-sħana ovvjament ix-xema ħaddub. Issa, f'każ li intom ftaħtu bot xemgħa u qed tarawha li hija likwida, tużawhiex hekk. Daħħluha fil-friġġ għal madwar nofs siegħa qabel ma tiġu biex tużawha u hemmhekk ix-xemgħa terġa' tibda tagħqad u tkun lesta biex terġa' tintuża. Ġifieri ħudu ħsieb li kif tippreservawha x-xemgħa, ovvjament ħa jkollkom ir-riżultat meta tiftħu l-landa. Imma Kif qed ngħidilkom għandkom soluzzjonijiet x'tistgħu tagħmlu jekk ix-xemma tkun maquda ħafna jew maħlula. Fil-każ li tkun magħquda ħafna li tistgħu tagħmlu kemm issaħħnuha ftit, tħallu l-landa magħluqa u ssaħħnu ftit bil-hair dryer biex ix-xemma terġa' tibda tirtab. Mela, meta tkun magħquda ħafna, Saħħnuha ftit, meta tkun maħlula ħafna, kessħuha ftit u hemmhekk tistgħu terġgħu tużaw ix-xemgħa intom kif tixtiequ li jkun l-effett li tridu. Uħud minnkom isaqsuna kif nippreservaw il-pinsell issa li nkunu użajna biex applikajna x-xemgħa. Ħafna drabi jkun hemm nies li jippruvaw jaħslu l-pinsell u jsibuh vera diffiċli biex biex jintuża biex jitnaddaf kif suppost. Mela, trick żgħir, il-pinsell tal-wax wara li tużawh m'għandkomx għalfejn taħsluh. Tistgħu tħalluh kif inhu u mbagħad wara tistgħu kemm tberfluh ftit, fil-fatt ħa nurikom kif issir din il-biċċa xogħol. Mela, hawnhekk għandi pinsell li użajtu għad-defining wax li huwa l-wax grease qiegħed iebes. Mela, biex nużah kull ma rrid nerġa' nagħmel nagħmillu ftit hekk. Meta nagħmillu hekk inkun qlajt il-wax li kien hemm max-xar u hekk il-pinsell reġa' ġie lest biex jintuża. Jiġifieri pinsell li tkun użajtu biex għamiltu l-wax tajjeb li tħalluh bil-wax kif inhu tippreservah f'post li ma jkunx fih trab jew inkella umdità u kemm terġgħu tużaw darb'oħra billi tagħmlu din il-ħaġa li għadni kif għamilt issa. U b'dal-mod huwa ħafna iktar Faċli u iktar konvenjenti tiffranka l-ilma u tiffranka milli tipprova pinsell taħslu għal xejn bażikament għax inti ħa terġa' terġa' tużah darb'oħra kif inhu bl-istess kulur. Mistoqsija oħra li jsaqsuna ħafna nies hija hija din, Għandi pinsell u użajtu għall-browning wax. Issa nixtieq nużah għall-clear wax. Mela, xi ħaġa li nissuġġerulkom hi li żżommu pinsell għal kull kulur ta' wax li tużaw, jekk intom tużaw l-iktar il-clear wax u l-browning wax importanti li tħallu pinsell għall-clear wax u pinsel għal browning wax. F'dak il-każ dal-pinsel dejjem ħa tużawh għal wax li kkulurit u dan ħa tużawh dejjem biex tagħtu il-wax li huwa clear, li huwa trasparenti, allura il-pinsel ma jitħammiġx. F'każ li tkun ħa tużaw pinsel bħal dan biex tagħtu l-clear wax, li tridu tagħmlu tagħtu ħafna wax mal-pinsel biex tneħħu il-kulur li hemm fuq il-pinsel u tagħfsu biex toħorġu il-wax minn ġo fih. Jiena siba iktar prattika li nuża pinsel għal kull kulur. Ehm, u b'dak il-mod eh, moħħni mistrieħ li jekk jiena ħanuża eh, il-clear, il-clear wax, il-pinsel ta' clear wax, mhux ħajkun qiegħed ehm, itebbali eh, l-effett tal-clear. F'każ li jiena nuża pinsell tal-Browning Wax għal fuq il-clear, tajjeb li dejjem iżommu f'moħħkom li jekk proġett ma jogħġobkomx l-effett bil-kuluri tal-wax, allura hemm il-clear wax li jintuża bħala gomma. Għaliex bħala gomma? Għax bażikament ineħħi l-effett kollu tal-kulur jaf każ. Ħantikom eżempju, mela jien għamilt biċċa xogħol ehm, u l-brown wax ġieni wisq skur. X'nista' nagħmel biex eh, niċċarah kemm nuża il-clear wax, il-wax trasparenti, naddih fuqu u nimsaħ b'ċarruta. Hemmhekk inkun qed innaddaf il-brown wax kollu minn mill-effett li jien ma rridx. U nkun nista' naddatta u nilab daw iż-żewġ kuluri kif nixtieq jiena u l-effett li rrid noħloq. Allura b'dak il-mod eh, inkun qiegħed ehm, nagħmel dak li nixtieq jiena mingħajr ma jkolli daqshekk komplikazzjonijiet. Mistoqsija oħra, Ħafna jistaqsuna imma jiena nibża' nużah il-brown wax. Għandkom raġun għax meta tapplika l-brown wax tieħu qata' meta tara dik iċ-ċappa kannella fuq il-kulur li tkun għamilt. Mela, għandek żewġ modi ta' kif tilgħab bil-brown wax. Meta tapplikah, u ħa nkun qed nurikom dalwaqt kif tapplikah, l-ewwel ħaġa li trid tagħmel hija sempliċi. Applika u imsaħ mill-ewwel biex tneħħi l-eċċess tal-xemgħa li tkun użajt. Mod ieħor ta' kif tista' taħdem huwa l-ewwel tapplika clear wax u mbagħad tapplika l-browning wax fuqu biex tagħmel l-ageing effect u timsaħ ukoll biex tara kif trid. Bażikament l-idea hi li inti jkollok iktar kontroll tal-browning wax. Aħna nużaw il-browning wax dirett għax inkunu rridu noħolqu ċerti effetti meta ma fejn ma jogħġobniex nużaw il-clear wax kif ġatilkom biex nikkoreġu fejn ikun hemm dak l-effett żejjed li forsi ma nkunux irridu li jiġi jidher. Merħba għal episodju ġdid. Merħba f'dan l-episodju ġdid tagħna ta' Reskoli by Carlo. Forget it. Merħba għal dan l-episodju Merħba għal dan l-episodju l-ġdid. Merħba fuq Merħba għal episodju ieħor